Bjalo amogela mo Code Switching 2020, mo rutang ka maleme a ka gae. Le kgone ke nyaga re tšwele pele ka meetse a Grade 12, re dia revision ya di past papers. Le kgone re tlo lebelela Question 1 ya November 2011. Video ya go feta be re lebeletše November, February, March. So no re lebelela ya November question one. For di video tše dingwe tša di question two to question three, searcha code switching 2020, revisions questions, or ye mo channeleng ya rena o di lebelela. So ka ntle la go senya nako, question ya mathomo, question one re fabolela ka di solve x. Potšišo ya 1.1.1 ba ile solve x ba re fa x ba bula mašakana ba re x hlakantšha le 1 ra tswa gašakana ba re lekana le 6 ka boeletša gape ka re a wa swanela go nore e le o ena le nomoro ka ka mo right o nape o re x e lekana le 6, o fetše gape o re x e tlo lekana le negative 1, o tlo ba o le phošo. Swanetše o re equal to ge feela e le 0 ka mo right. So o swanetše o thome o tšee constant o iše ka mo go left,

3 2 wa lebelela leswao la ka mafelelo ge e le minus minus re botsa gore maswao ka gara mašakana a sentšo a fapane e nomoro e kgolo tshwantše tše positive sign e nomoro e kgolo ke 3 ra plus 3 minus 2 a swantše a fapane fa bona ka mokgwa o fetša ka gore then o factorize ka mo equals to 0 ke mo ka reng X plus 3 e lekana le 0, goba X minus 2 e lekana le 0. Wa tšea 3 ya gago iša ka montsogong la go ja, ya tšhentšha leswabo. Ge e le positive ya ba negative. X ya ya lekana le negative 3, goba X ya gago ge le positive ya tsogong la go ja e ba e le negative ya tsogong la go ja e ba positive X ya gago kana le 2 ke potšišo ya mathomo e ba ntšhitšeng ka November 2011 e le question 1 a re lebelele potšišo ya go latela potšišo ya go latela le yona e sa le solve X ke 1.1.2 yona e re

wa tla re go di add or di subtract di go fa negative 4 a re lebelana re ka šomiša factors dife ya ra gore tša coefficient ya x squared ke 3 le 1 fela ra ba le 3x ra ba le x mo re ka šomiša a re leke 8 le 1 8

two ka mo ra bea four ka mo three multiply by four ke twelve two multiply by x ke two x so go ka hlakantšha gore wa minus two x go twelve e ka se re fe four ra all factor just tsona Then o lebeletše, e a ra gore equation ya rena a e na di-factor. Ene ge re sena di-factor, re šomiša formula, quadratic equation. Quadratic formula. So mara o swanetše o checke pele gore na ka nnete nnete di-factors a ona tšona. Se ka no thoma ka ona go šomiša formula. le zo mbona ke tšheka pele. Formula ya rena e re, swanetše o be le A. A ya rena e re coefficient ya x squared, o be le B. B ya rena e leng coefficient ya x, o be le C. C ya rena e leng constant. Then formula ya rena e re go nyaka x e le gore e hloka di-factors, wa gore x e lekana le minus b plus minus square root sa b squared minus 4ac all divided by 2a then go kgonne go tsona a ya ga ke eng b ya ga ke eng c ya gago o no substitute formula ke formula re ithutileng yona go grade 11 Gon Jeor X e lekana le negative Bjao ke eng? Ke negative 4. O bula lešakana gore negative 4 plus minus square root sa b squared. b squared a rena re sekala gore ke negative 4 or negative 4 squared minus 4 a ya rena ke eng? Ke 3 or 3 o bula brackets ya rena ke ke negative 8 negative 8 are all over 2 a ya rena ke ke 3 e ne ba go norotsa gore na a yago ke mpi yago ke nsi yago then o tsebe quadratic formula then o substitute Ge re simplifya re tšwela pele wa re go ba X-arena ya go lekana le negative times negative ba re ke positive ra ba le 4 plus minus square root sa negative 4 squared ke 16

ka ra test o ngwale or goba x e go lekana le 4 minus square root sa 112 over 6 so ge le ka mokgwa go e kgotla mo calculator gago ene nto engwe bohlokwa se ka e lebala ba rata go round off to two decimal place go ka se round off to two decimal place ba ka go penalize so cause ba nyaka go tsebe sure gore na after two decimal place go rounda jwa so ya positive x rena re kry-a e le two comma four three two decimal place nra gore nomoro tše pedi ka morago ga comma goba x rena

Swantšo tše ntongolong iše ka mo left wa ba le 4 x squared plus 1 o tša 5 e buša ka mo e ba negative 5x e lekana le or e feta 0 then gantši

Go nyaka di factors tša one. Tša one ke no ba one le one. Tša four tše le go tlo di ether e tlo ba four x le x. So le le re maswao a swantše a swane a tša leswao la mathomo. Re ba le minus, re ba le minus. Go ka fakela two two mo ka di factors tša four di ka se dire because tlo ba one multiplied by two

o tšwela pele wa re lekana le zero wa tša boxa lešakana la mathomo wa re 4x minus 1 e lekana le zero goba x minus 1 e lekana le zero ya ra gore x ya gago ya lekana le 1 over 4 goba X ya gago ya lekana le 1. Ke di-critical values tša gago tše. Then ge le so, o ya go number line.

mo ntse ra ba le thumo so after o kry-a di-critical values tša gago wa thoma gape o nyaka maswao te re lebelelang ke maswao o nyaka nomoro e nngwe le nngwe e leng less than e leng less than one over four

ra re lekana le zero bjo lengwe lengwe re kgethile less than gona ba four rile re kgethile zero ra go ba le four mo re bona x ra fakela zero minus one re bula bracket ra re zero minus one e lekana le four multiply by zero ke zero 0 minus 1 is negative negative 1 multiplied by negative 1 e re fa positive 1 re lebelelang re lebelela maswao a re na mmereko le gore na velo rena ke eng dinara gore nomoro nngwe le nngwe e leng less than negative 1 over 4 e tlo re fa positive answer so ra tla go one over four ra willa mašakana ra re four into one over four minus one into one over four minus one four multiply by one over four ko one minus one ke zero ya gore zero multiply by this value ya gore fa zero

Ya ra gore no more matula by this one ya no ba zero le one ga re ba le zero ga re value ge fihla mo one le yona e ba zero so go tloga go one re nyaka nomoro e fetang one nomoro e fetang one e ka ba two ga wa gape wa re four wa gore mashakana wa re two minus one go leshakana wa re two minus one

ge o kry-a dibelo tšeo wa kundula gore equation ya rena e be re e nyaka belo tše e le gore o tlo re go di phantšha mo equationeng tše tša x di a lekana le zero or di a feta zero so ge re lebeletše critical belo rena ya one over four e lekana le one over zero e lekana le zero and belo tše di less than one over four di diang di, di greater than zero. Then e ra go considera x a rena e less than or e lekana le 1 over 4 goba x a rena values tša mogare ga 1 tša 1 over 4 le 1 di negative a re dinyake tse di fetang 0 then ya ra gore x a rena e feta or e lekana le 1 ya gore ke value tše di fetang 1 or e lekana le 1 re tlo kry-a 0 ke ka mokgwa e le gore o solver inequality ka wona yona e hlophe nne a re lebelele potšišo ya go latela potšišo ya go latela ke 1.2 mo e leng gore re filwe X squared plus 5xy plus 6y squared ba re lekana le 0. Then pudiša go latela ona ya e leng 1.2.1 ba re calculate the value of the ratio x over y. So nto sentse o e die pele ke go tšea nako ya go lebeletše equation ya gago o nagana ratio ya x le y o ka e calculator jwang so a re ba re file equation ya rena e leng x squared plus 5xy

ya y squared ke 6 and ge o ena le 6 middle term wa go e le 5 di factors tše rata go šomišiwa gantši ge maswao a swantše a swane ke 3 le 2 then wa bula brackets tša gago e lego mašakana a gago wa re x wa re x coefficient ba le 3y

xy plus 2xy ke 5xy. So ya ra gore factors tša rena ke tšona. Then go fetša o ka re x plus 3y e lekana le 0 goba x plus 2y ya lekana le 0. Ra tšea 3y re ša ka motsogong la go ja e leng right ya tšhentšha leswao e tlwile le positive ya ba negative x a no lekana negative 3y ka mo ra ja thuwa ya rena re šeka motsogong la go ja x a rena ya tšhentšha leswao ya lekana le negative 2y ka lebaka la gore ba re nyake ratio ya x over y ra o tibeta bo side ka y

x over y ya gago ya lekana le negative 2 ke ratio tše le gore o tlo ba o di kereile so o tlo wa mo re lebelele potšišo ya mafelelo ya question 1 potšišo ya mafelelo e re

ya mathomo ke x squared plus 5xy plus 6y squared e lekana le 0 re ka e bitša equation 1 ya bobedi ba re file x plus y e lekana le 8 re ka e bitša equation 2 go di-equation tše tše pedi wa kgetha gore na ke efe o ka reng E simple, a e na di-coefficient, swana a e na coefficient ya x or ya y. Gore o tlo kgona go dia variable e tee, the subject of the formula. Le gona, e le gore na ke method of o nyakang go šomiša wa solving simultaneous equation. Ge re lebeletše question tše pedi, e ya bobedi ba re fileng yona, a gona coefficient ya x, gona coefficient ya y. Ya ra gore go tlo ba Go tlo ba bonolo gore re die one of the variable subject of the formula. So re ka re in equation 2 x e ka lekana le 8 minus y then ra e bitša equation number 3

then ge e le ka mokgo re nyaka di-factors tša tša 32 tše re ka reng ge re add or di-subtract tla re fa 12 ra bula brackets tše pedi Coefficient ya y squared ke y fela ke 1 ra ba le y y. Factors tša 32 tše di ka re fang 12 ge re di hlakantšha ke 8 le 4. Leswao la mafelo le re maswao a sentšwe a swane re lotše swao la mathomo. Re ba le plus re ba le plus. 8 multiplied by y ke 8y

e ra gore go solva x plus y ya gago o kry-a x go le 16 or x go le 12 goba wa ya go le 8 goba wa ya go le negative 4 so ka mokgwa re fihlileng gona lehono ka ge re solva di-question number Di question number one tša November. So ka ntle le go senya nako ke a leboga for ge lebeletše di video tše dingwe tša question one ya go code switching 2020 or di video tše dingwe tša di question 2 3 tša paper one le paper two ya go revision code switching 2020 ke a leboga